Ma ġejtx hawn bi pretensjoni illi nifhem fil-letteratura iktar u iktar fil-poeżija kif kif ħan nispjega iktar qudiem ma kienitx l-iktar ħaġa li kienet li kont akkanit għaliha meta kont qed nistudja. F'din il-preżentazzjoni qasira, xtaqt immiss żewġ aspetti li jqiegħdu lil Dun Karm fl-isfond tal-epoka tiegħu. Wieħed jirrigwarda l-moderniżmu fit-teknoloġija, fl-imġiba, fil-ħsieb, il-miġja mgħaġġla ta' innovazzjonijiet u drawwiet moderni. L-aspett l-ieħor huwa l-bidliet politiċi, soċjali u kulturali li seħħu fi żmienu daqshekk ieħor mgħaġġla. L-ewwel aspett li l-Dun Karm jaqtagħlu nnifsu It-tieni wieħed jittrasformah u jirrendih pijonier iħares 'il quddiem. Dejjem skomda t-tranżizzjoni minn epoka għal oħra, minn dik li bl-Ingliż nsejħulha comfort zone għal żona ġdida li mhux ċert x'se ssarraf u fejn ħa twassal. Tema li intrigat lil diversi awturi, Matthew Arnold, fil-Stanzas from the Grands Charters, jgħid, Wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born. Kien qed jitkellem fuq it-telf taċ-ċertezza li ttik il-fidi fis-seklu satax. Jew Antonio Gramsci fil-kuntest tal-Faxxiżmu, Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire, kważi kelma b'kelma ma' dak ta' Arnold avolja f'kuntest differenti. Dunkarm ukoll inqabad bejn żewġ dinjiet, waħda qiegħda tmajna u l-oħra għallinqas f'għajnejh donnha ma tafx fejn sejra jekk ma titlifx it-triq ukoll. Mar-Radd tas-Salib is-seklu 20 ġab miegħu bidliet kbar li sawru lid-dinja tal-lum, Lid-dinzori li żawru lid-dinja li llum aħna tant familjari magħha, il-firxa tal-elettriku, it-trasport mekkanizzat, it-telekomunikazzjonijiet, ir-radju, iċ-ċinema, l-ajruplani, u ħafna innovazzjonijiet li l-ġenerazzjonijiet ta' qabel lanqas biss kienu jeħolmuhom, fetħu tieqa fuq id-dinja lil hinn minn xtutna, u ġabu magħhom bidla fl-istil ta' ħajja u l-mod kif in-nies taħseb u ġġib ruħha, għall-inqas fost dawk tal-ibliet. Importanti għax Dun Karm iħobb jagħmel distinzjoni bejn in-nies tal-ibliet u n-nies tal-irħula. Daħlu b'ċerta għaġġla, forsi qabel ma ħafna setgħu jidrawhom sew jew jaġġustaw ruħhom għalihom. Il-Gwerra l-Kbira tal-1914, tmintax, kompliet fetħet il-bieb għal attitudnijiet ġodda, anki f'Malta, hekk kif żdiedet hekk kif żdied it-traffiku ta' eluf ta' suldati miġjuba minn fuq il-front biex jifiqu jew jiddewwew. Ġabet magħha l-bidu tat-trejdjunjoniżmu, kuxjenza politika ġdida fil-klassi tal-ħaddiema, Perċezzjonijiet ġodda tal-Ingliżi li kif spiċċat il-gwerra bdew jagħtu s-sensi bla ddoċċ. Bidu bikri tal-ġlieda tal-klassi, magħġun ma' ċertu stmerrija lejn il-politika Ingliża, li anki wassal għall-irvellijiet tas-Seba' ta' Ġunju. u iżjed tard l-għotja ta' gvern responsabbli li tat ħajja ġdida lill-politika nazzjonali. Kollox ma' kollox żmien ta' taqlib mimli inċertezza u opportunità, skont kif tħares lejha. Bħal ħafna, Dun Karm sab Sirt nafu l-iskola meta kienu jġegħluna nistudjaw il-poeżija li nistqarr ma kinitx is-suġġett favorit tiegħi. Dak iż-żmien tas-sekondarja ukoll kien żmien ta' taqlib fil-mentalitajiet għalina l-hekk imsejħa baby boomers. Kienet daħlet il-frażi generation gap. dik l-ispeċi ta' aljenazzjoni bejn iż-żgħażagħ u l-ġenituri tagħhom. Kien żmien daqsxejn ta' rivoluzzjoni kulturali fost iż-żgħażagħ għalkemm bħas-soltu inqas f'Malta minn pajjiżi oħra. Bħalma jiġri f'kull ġenerazzjoni li tkun tiela', iż-żgħar jaraw 'il ta' qabilhom antikwati u ta' qabilhom jaraw iż-żgħar bla kumpass. Mill-ħafna poeżiji li ġegħluna nitgħallmu, l-iżjed li baqgħet imwaħħla f'moħħi kienet dik imsejħa Progress, fejn Dun Karm b'nostalġija jibki d-dinja li trabba fiha, dinja ordnata fejn kulħadd jaf fejn hu postu fis-soċjetà, u jitħassar id-dinja li kienet dieħla minflokha. Iż-żgħażagħ naturalment jaqalgħuha fuq rashom. Għax jiġu jitmejlu. U minn fuq għandhom il-wiċċ tost li jiddieħku. Il-kliem tiegħu. Frattant iż-żgħażagħ tidħaq. L-imħabba saret sport. Ix-xjuħ iħokku rashom jgħidu li m'għandhomx tort. Kif kienu jgħidu d-dinja rota. U faċilment dal-kliem seta' jingħad minn xi xiħ tas-snin sittin u sebgħin. Żgur li mhux dik diskors ta' xi rivoluzzjonarju. Imbagħad fl-aħħar jieqaf jilmenta u jirrikorri għal sarkażmu, b'attakk fuq il-progress teknoloġiku. Bi stanza li baqgħet imwaħħla fil-memorja tiegħi, niftakru jirrexxtailna fil-klassi bi tbissima irreverenti fuq xufftejh lil Dun Frans Camilleri, li kelli x-xorti jgħallimni l-Malti fil-kwarta u li konna ningwalaw miegħu għax kien raġel għala biebu. U li stanza ngħid, nista' ngħidha minn moħħi, immanna l-ajruplani, it-toki, il-wireless, evviva s-seklu tagħna, is-seklu tal-progress. Allura Dun Karm bir-romantiċiżmu u n-nostalġija tiegħu, Ma tantx kien jinżel tajjeb maż-żgħażagħ tal-età tiegħi. Biżżejjed tara kif kien iħares lejn it-tfajla tal-kampanja, safja, mistħija fil-ħars, fil-kliem, fl-ilbies. Mhux bħat-tfajla tal-belt, imqaċċta minn fuq u minn taħt. Meta tkun ġuvni mimli ormoni ibaqbqu ġo fik, B'xi waħda mqaċċta tkun toħlom u jekk jista' jkun mhux safja wisq. Inħalli hemm il-kritika tal-poeta nazzjonali qabel ma joħroġ xi ħadd għalija. Kien prodott ta' żminietu, għalkemm dawk li studjawh sew jistgħu wkoll iżidu li kien kapaċi meta jrid ikun digressiv jekk mhux progressiv. Imbagħad naturalment l-imħabba għall-ambjent naturali li kien itambar fuqu toħodha kif trid. reżistenza għall-progress fil-kuntest ta' żmienu jew ambjentaliżmu progressiv fil-kuntest tal-lum. Hawn huwa fuq il-pjan politiku u kulturali li joħroġ il-lat progressiv tiegħu, b'mod speċjali fejn jidħlu l-ilsien Malti u d-definizzjoni tan-nazzjon Malti. Mhux għax in-nazzjonaliżmu huwa xi ħaġa progressiva minnu nnifsu, fil-fehma tiegħi, iżda għax Dun Karm kisser il-forma tradizzjonali ta' kif ħafna politiċi u ħassieba Maltin kienu jinterpretaw in-nazzjonaliżmu. Kif nafu, fis-snin għoxrin u l-biċċa u biċċa mis-snin tletin, Malta kellha għall-ewwel darba il-Gvern responsabbli. Mal-għotja tal-Kostituzzjoni tfaċċaw il-partiti politiċi u ngħata bidu għall-ħajja politika bejn wieħed u ieħor kif nafuha llum, inkluża l-polarizzazzjoni. Iżda għal uħud id-drawwiet il-qodma mhux talli ma tbiddlux talli komplew jibbiegħsu. Il-qasma politika ewlenija ma damitx ma reġgħet saret dik ta' bejn it-Taljan u l-Ingliż. Kienet storja antika li kompliet ħraxet minħabba li dak iż-żmien kien qed jiġri l-Italja taħt il-gvern ta' Mussolini. Fil-qosor ħafna il-kwistjoni tal-lingwa kien hemm Fil-kwistjoni tal-lingwa kien hemm dawk li jappoġġjaw it-Taljan, nistgħu insejħulhom l-establishment ta' dak iż-żmien, li riedu jsostnu l-istatus quo, fuq quddiem nett il-borgeżija professjonista u l-kleru, politikament rappreżentati fil-biċċa l-kbira mill-Partito Nazionale. kif kien jissejjaħ dak iż-żmien, u kien hemm dawk li appoġġjaw l-Ingliż, fejn l-appoġġ kien iżjed mifrux soċjalment u jvarja minn proprjetarji tal-art sa ħaddiema taċ-ċivil u tas-servizzi. Progressivi għax kontra l-istatus quo, l-istatus quo, u rappreżentanti fil-biċċa l-kbira fil-Constitutional Party ta' Gerald Strickland. Bażikament, is-sitwazzjoni ta' Mal, tal-Malti kienet li dawk li kienu jimbuttaw l-Ingliż Kellhom tendenza li jimbuttaw ukoll il-Malti. Ġieli forsi anki biex jisservew bih ħalli jaqalgħu barra t-Taljan, peress li dawk favur it-Taljan kienu jqisu l-Malti bħala sempliċi djalett imnissel mill-Għarbi. Biex jiġġieldu din l-idea, biex tfaċċat it-teżi, żviluppata fis-seklu dsatax minn Agius de Soldanis, li l-Malti kien imnissel mhux mill-Għarbi, li ħafna kienu jistmerru minħabba r-razziżmu jew bigotterija reliġjuża, iżda mill-Puniku, il-ilsien tal-Feniċi l-antiki, It-teżi tinsinwa li l-Malti kien imnissel minn ċiviltà terġa' iżjed antika minn dik Latina, it-tradizzjoni li kienu jgħożżu dawk li jimbuttaw it-Taljan. Ħadd ma ħaddan din it-teżi iżjed minn Strickland li malajr fehem il-potenzjal tagħha bħala arma oħra biex jikkumbatti l-pretensjonijiet tal-pro-Taljani. Tant ħaddanha li fis-snin tletin anki semma il-lukanda ġdida li nieda Hotel Fenicia wara il-Feniċi. Il-pro-Taljani, min-naħa tagħhom, peress li kienu jissuspettaw sa ċertu punt bir-raġun l-aġenda tal-pro-Ingliżi li jużaw il-Malti biex jaqalgħu barra t-Taljan, saħħu t-tendenza li jbaxxu l-Malti. Jinsistu li kien sempliċi dejjalet fqir mhux adattat għall-użu iżjed għoli bħal-leġiżlazzjoni jew il-kultura. Iżda fis-snin bikrin tas-seklu 20 il-Malti kien beda jieħu postu fil-kwistjoni tal-lingwa indipendentament mill-ġlieda bejn it-Taljan u l-Ingliż. Kien hemm żewġ fatturi li wasslu għal dan. Wieħed kien it-twaqqif tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti li fost il-pijunieri tagħha kien hemm Dun Karm innifsu, wara ħafna snin ta' frustrazzjoni u firda bejn il-kittieba bil-għan ewlieni li joħolqu ortografija komuni u grammatika xjentifika u b'hekk jaqtgħu darba għal dejjem l-akkuża li l-Malti ma kienx żviluppat biżżejjed għall-finijiet ta' amministrazzjoni, liġi u kultura. Liġi u kultura. Il-fattur l-ieħor kien il-kuxjenza politika ġdida li tnisslet fost il-ħaddiema matul l-Ewwel Gwerra, speċjalment dawk tat-tarsna li kienu fuq quddiem jimbuttaw l-ilsien Malti. Dan narawh b'mod speċjali fil-mod kif iġġieldu bl-aħrax fl-Assemblea Nazzjonali tal-1900. 919, 20, kontra dawk li riedu biss it-Taljan u l-Ingliż bħala lingwi uffiċjali tal-edukazzjoni, kien żvilupp li għamel differenza kbira, għax ħafna ħaddiema kisbu l-vot għall-ewwel darba fl-1921, u bis-saħħa t'hekk twieled partit kompletament ġdid, imsejjaħ il-Partit tal-Ħaddiema, li qiegħed l-avvanz tal-Malti minn ta' quddiem fil-manifest tiegħu. Bħalma dawk favur l-Ingliż kellhom ħabta jużaw il-Malti kontra t-Taljan, kien hemm mill-banda l-oħra t-tendenza li ħafna li kienu favur il-Malti kienu wkoll favur l-Ingliż, l-iżjed għax ħafna ħaddiema kienu jqisu l-Ingliż iżjed utli mit-Taljan. Dawk li kienu favur it-Taljan, speċjalment il-fergħa iżjed intranżiġenti ta' Nerik Mizzi u l-Kamra tal-Avukati, kienu jibżgħu mill-Malti iżjed milli kienu jibżgħu mill-Ingliż. Kienu jqisu t-Taljan bħala la lingua di Malta. U sa hemmhekk l-Ingliż ma kienx theddida diretta għax l-Ingliżi qatt ma ppretendew li l-Ingliż kien the language of Malta. Iżda l-Malti kien. U meta l-kittieba tal-Malti bdew jorganizzaw ruħhom, kienu se jxejnu l-idea tal-Malti bħala djalett fqir b'applikazzjoni limitata. Tant hu hekk li fl-Assemblea Nazzjonali, daqt qed jfasslu l-Kostituzzjoni, kienu lesti jaċċettaw li l-Ingliż u t-Taljan jingħataw l-istess importanza, basta mhux il-Malti, u kienu li kien għalihom lanqas ma jriduh jintuża fid-dibattiti parlamentari. L-ilsien u l-identità nazzjonali naturalment huma żewġ faċċati tal-istess munita. It-teżi ta' dawk li kienu favur it-Taljan kienet li Malta hija kulturalment u storikament Taljana u għalhekk l-għeruq tal-identità nazzjonali tagħna kien it-Taljan. Ma tantx trid għerf biex tara l-paradossa f'dit-teżi li n-nazzjonaliżmu hu definit mir-rabta ma' pajjiż ieħor. Terġa', dak iż-żmien, dan kien żmien fejn l-Italja imperjalista kienet bil-miftuħ tqis lil Malta bħala terra irredenta, art li bir-raġun m'issa kienet biċċa mill-Italja. Anki jekk, biex inkunu għedna kollox, ma jfissirx b'daqshekk li l-pro-Taljani Maltin kollha xtaqu jingħaqdu mal-Italja. Fil-kamp oppost kien hemm paradossa daqstant ieħor kbira. Dawk li kienu jżommu mal-Ingliżi, u allura favur il-Malti wkoll, mal-Ingliż mhux mal-Ingliżi, għax kulħadd kien jżomm mal-Ingliżi, u allura favur il-Malti wkoll, kienu jorbtu l-interess nazzjonali ħaġa waħda mal-interess imperjali Brittaniku. Terġa' kif ġa għedna, minħabba l-għarfien l-għarfien tal-Ingliż kien utli biex wieħed isib impjieg u promozzjoni maċ-ċivil u mas-servizzi, dawn dawn li kienu jirrappreżentaw il-ħaddiema kienu wkoll favur it-tagħlim tal-Ingliż, avolja kienu minn ta' quddiem jiġġieldu favur il-Malti bħala l-ilsien uniku tal-Maltin. Kellna żewġ nazzjonaliżmi antitetiċi għal xulxin. Il-polarizzazzjoni kienet waħda fonda li ftit tħalli wisa' għall-kompromess. Jingħad minn studjah minn min studjah ferm iżjed minni, probabbilment ħafna minnkom, illi Dunkarm ma kellux partit. Jew il-partiti ma kellhomx post għalih. Fuq il-kwistjoni tal-lingwa, l-iżjed li kien iqarreb lejh kien il-Partit tal-Ħaddiema. Imma fuq affarijiet oħra Ma setax kien hemm kienu qrib wisq għax il-partit iżjed ma jmur iżjed kien qed isir ostili lejn l-istituzzjonijiet stabbiliti mhux inqas il-Knisja. Mill-bqija Dun Karm ma kellux ħin għal fissazzjoni bejn min iżomm mal-Ingliżi u min iżomm mat-Taljani. Ma jistax iniżżilha li biex tħobb lil pajjiżek trid bilfors ixxejjer il-bandiera ta' pajjiż barrani. Hekk bajda u ħamra biss Kull lewn barrani, qed jgħid li l-bandiera Maltija, kull lewn barrani li jitħallat mal-wienek ikun blu jew ikun aħdar iħassarlek ismek. Naturalment il-blu tal-bandiera Ingliża u l-aħdar tal-bandiera Taljana. Naturalment, ja, sur kużaw. M'hemmx iżjed stqarrija diretta ta' dan mill-kliem tal-innu Malti. L-Omm li tatna isimha. Innaviga passaġġ personali jipprova ma jmiss ma mkien fit-taqtigħa bejn il-pro-Ingliżi u l-pro-Taljani. Daqstant ieħor jinfexx kontra min ikompli jwarrab l-ilsien Malti, għaliex tarmih l-ilsien li tatek ommok u titlef għaqlek wara lsien barrani? L-attakk huwa impliċitament kontra l-ilsien Taljan għax kif rajna, ftit kien hemm pika bejn l-Ingliż u l-Malti. Min-naħa l-oħra, iżjed ma avvanza l-Malti u żdied l-appoġġ lejh, iżjed ma kien akkanit iżjed min kien akkkanit għat-Taljan safa jattakkah, anki bil-goff. Per eżempju, meta Nerik Mizzi kien Ministru tal-Edukazzjoni fis-snin 1932 u 33, kien ħa passi biex jimmina sew l-ortografija l-ġdida tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. kif ukoll l-enfasi fuq l-għeruq Semitiċi tal-ilsien Malti. Ta istruzzjonijiet biex l-għalliema iwarrbu l-ortografija ġdida tal-Għaqda tal-Malti u jgħallmu t-tfal jiktbu l-Malti kif kif iħossuh, jiġifieri kif kienu jiktbu kif kien jiktbu min kien imdorri jaqra bit-Taljan. Ta wkoll istruzzjonijiet biex l-għalliema fil-lezzjonijiet tal-Malti dejjem jagħżlu il-kelma romanza fejn jistgħu u jiskartaw il-vokabularju Semitiku, kif nafu ħafna kliem bil-Malti huma doppji waħda ġejja mir-Rumanz u l-oħra ġej mis-Semitiku. Fil-verità Dun Karm ma kienx benvist il-kamp pro-Taljan, għall-inqas minn dawk estremisti. Mill-1932 'il quddiem, it-Taljan f'Malta sab sab ruħu taħt assedju mill-Ingliżi. Minħabba fost affarijiet oħra, il-fissazzjoni fuq it-tagħlim tat-Taljan, li kien qiegħed iġellidhom ma' Mussolini nnifsu, L-ewwel fl-1932 qaċċtu t-Taljan mill-iskejjel primarji u s-sena u sena wara addirittura ħadulna l-Kostituzzjoni. Da kollu biex ma jiġġildux ma' Mussolini. Kontra l-miżuri biex idgħajfu t-Taljan u l-influwenza kat sorry, kattru l-miżuri biex idgħajfu t-Taljan u l-influwenza tat-Taljani. Peress li l-Ingliżi komplew bit-tendenza li jimbuttaw il-Malti Biex idgħajfu t-Taljan, uħud mill-pro-Taljani rreaġixxew kontra l-Malti b'saħħa iktar minn qatt qabel. Kien hemm min saħansitra qis li min kien qiegħed jimbotta l-Malti bħala renegat u kollaboratur tal-Ingliżi. Hekk tqies Dunkarm f'artiklu twil tal-1934 li deher fil-gazzetta Malta, il-ġurnal ta' Mizzi. Settembru tal-1934. L-artiklu iċanfar lil Dun Karm talli abbanduna l-kitba bit-Taljan, l-ilsien tal-kitba tiegħu tal-imgħoddi, u nxteħet fuq il-Malti. Kważi kważi jgħajru traditur, mhux biss tal-kultura Taljana, imma anki tar-reliġjon Kattolika Appostolika Rumana, ukoll magħġuna mal-lingwa Taljana, jallega li waqa' fin-nassa tal-Ingliżi, Dun Karm waqa' fin-nassa tal-Ingliżi, li minn dejjem riedu jużaw il-Malti biex jeqirdu t-Taljan, ħalli inkiss inkiss ideffsu l-Protestanteżmu. Ifakkru lil Dun Karm li l-Malti safi huwa legat tal-ħakma tal-Għarab li darba kienu jjassruna. Għaliex, jistaqsih, tiċħad iċ-ċiviltà Kattolika Latina a favur dik Musulmana, laqqas tistennieha minn saċerdot imbagħad. U baqa' sejjer hekk dan. Biex intemm Dun Karm ġie tmejjel u kompla l-mixja tiegħu jimbotta l-ilsien Malti u l-verżjoni tiegħu ta' nazzjon Malti mhux imdakkar minn identitajiet barranin. Iż-żmien tah raġun għax il-Malti mhux biss wasal biex ħa postu bħala lsien uffiċjali ta' Malta, iżda maż-żmien ma baqax kważi ħadd ma baqa' kważi ħadd li jisfidah bħala l-ilsien li jagħti lil Malta l-identità uniku tagħha. Iż-żmien tah ukoll raġun għax minkejja li ħadd ma kienet tgħaddilu minn moħħu li xi darba Malta tinfata' mir-rabta barranija, Malta spiċċat pajjiż sovran bil-bandiera mingħajr blu u mingħajr aħmar. Grazzi ħafna.